איך וויל אייך זאגן א מעשה שהיה דא אין ירושלים א אינגערמאן נישט קיין מיליאנער און נישט קיין עושר א אינגערמאן וואס האט געדארפט קויפן א דירה ער גייט צו א דא רופט מען עס א יועץ פון משכנתאות פון מארגעטשעס ער זאגט אים גיי דעם דעם באנק דארטן דא עפעס א עפעס א איינער א פסארבער דארט. סארי גראדע זי איז א איד אבער זי איז א רוסישע יא א איד נישט א איד אבער איך בעט דיר איין זאך איך קען דיר איר ביסט א חסידישער אינגערמאן ביסט ביסט א איד און די האסט יא קוקן נישט קוקן איך בעט דיר א טובה זי איז מורא'דיגע אנטי דת זי איז א רוסישע און האט באקומען א ביטערע חינוך טוה מיר א טובה ווען די רעדסט צו איר זיי מענטשליך בסדר קום נישט צו איר אזוי מיט דעם טוה מיר א טובה קיצור יענער אינגערמאן האט געהערט בסדר וויפיל קען איך ארויסוועפן פאר די משכנתא ווערט דאס א מיליאן שקל. דער אינגערמאן טרייט אריין אין באנק, ער קומט אריין, איין מינוט איך גיי אוועק געבן מיינע אויגן, פאר וואס פאר דירה בין איך משוגע? די אויגן בלייבט נאך אויף אייביג, די דירה בלייבט נישט מער אויס אויף אייביג, איך גיי וועגן מיין דירה אוועק געבן אויגן? שוין, ער זאגט ריבונו של עולם איך פארלאז זיך אויף דיר, דו וויסט וואס דו וויסט, ער קומט אריין דארט, ער זעצט זיך אוועק אין באנק, אבזרענדיל, און ער איז טאקע נישט געגאנגען אזוי, אבער ער קוקט אויפן טיש, ער האט איין מאל נישט געקוקט אויף אים, זאגט גלייך דער אינגערמאן איז געווען דארטן, דארף גיין פינף מאל אהין און צוריק און אונטערשרייבן און נאכאמאל אהין און צוריק, ער האט איינמאל נישט געזען ווי זי זעהט אויס. ס'איז געקומען למעשה ווען מ'האט געדארפט ערלעדיגן די סכום, פרעגט זי אמאל וועלכע סכום האט מען גערעדט? געדענק אמאל האט געזאגט אז דאס גייט אן צוריק צוויי מיליאן שקל, האט געמיינט מ'רעדט וויפיל קאסט די דירה. מ'רעדט צוריק צוויי מיליאן? כ'מיין מ'רעדט פון א מיליאן. אקעי גיב צוויי מיליאן. צוויי מיליאן? און דער יועץ קומט אמאל זאג מיר וואס ביסט א כישוף מאכער? וואס האסטו געטון? קענסט מיר פרעגן. זאגט ער גארנישט, אמאל פרעגט צוויי מיליאן, אמאל דירה ערלעדיגט, א גנב מיט צוויי מיליאן שקל מיט דיינע צעטלעך, איך ווייס דאך וויפיל דיינע צעטלעך זענען ווערט, צווישן אונז גערעדט, און מיינסט אז איך ווייס נישט? וואס איז פשט פון דעם? ווי אזוי האסטו איר אנגעקוקט? האסט איר עפעס געטון? וואס האסטו איר געמאכט? זאגט ער, איך ווייס נישט, פרעג איר אליין. האט ער אינגערמאן אנגערופן די יועץ, דער יועץ פונעם משכנתא האט אנגערופן פאר די דאס פון באנק, זאג מיר, איך קען דיר פרעגן א שאלה? וואס האסטו דעם אינגערמאן געגעבן צוויי מיליאן שקל? זאגט ער, איך האב דערשראקן וואס זי האט געזאגט, זי איז געווען א רוסישע. זה צדיק לא מסתכל עלי, דער איז א צדיק, ער האט איינמאל נישט געקוקט אויף מיר, איך ער רעדט זיך, און אויב א האלבע גוי האט עפעס פארשטאנען, פארשטייט עס דער אייבערשטער אוודאי.